Heli on, Jo. Heli on. Heli sinc ma. Ha? Gearbox di hwnna? Chwarae teg am innovation, de. A gyli fan hyn, cornel, toilet cornel di hwnna, mae rhyw di roi dan y canol a yn y lle. A rwy'n di dau di fi. When you go and see Chris Hands, look at the toilet. Wel, den ni fyny yn Rhyd Lewis heddiw. Um, real Cilwen Deg Country. Gawn ni weld pwy sy'n mewn fan hyn. Helo! Ho ho! Ali beth sy'n fan hyn? Ali beth sy'n fan hyn? DC Motorsport. Helo! Helo! Boi ar y ffôn werthu rhywbeth, siŵr. Ma fo, Chris Hands, ffordd wyt ti, boi? Dwi'n iawn. Ti'n all right? Good, good, good, good. Ha? Dyna ma ni, Reed Lewis. Yep. Yeah. Yeah, God's Country. In the end ynde? Ie in the end. 'Da ni 'di trio lot o weithie i weld ti yndo? Ti 'di bod yn brysur yndo? Odyn, yym 'da'r clywendeg a popeth nawr. Be 'di'r llunie fan 'yn de? Caerdydd di rain i gyd? Ie. Ie y cwbwl. O ti'n GM GT? Ie was. Be 'di'r lliw te? Gen ti ges di llwyth o peint do? Do cheap cheap paint. O Iesu. So be 'di hanes DC Motorsport? Yym dechreuodd hwnna Colles i tŷ ci fi sawl blwyddyn nôl yym a oedd e wastod yn gwisgo flat cap. Ie. A mae'r cap tu ôl ti fan'na yn hongian lan. Gwisges i'r cap i wneud bwrte i fi un blwyddyn. Ie. A athon ni hyd petrol. Des i mas o petrol, athon ni'r resto rali a sylwes i fod rhywun wedi reito dau ar drws y y car 'ma so insulation tape. A

Ie, ni'n cael variety o gwaith. Dyn nhw'n talu bills, dyna problem. Hwna'r main thing, ni gyd sy'n bwysig, maen nhw'n talu bills. Enwedig yn tua'r busnes, yn dwyt? Ti eisiau cash flow a pres do fewn. Be di hanes hwn te? Mae hon actually for sale, ond fi'n meddwl gwerthoedd i bore ma. O, reit. Just penny cwpl o bits off nawr. A be di hwn? Pa age ydy hwn? Tarmac Vauxhall ynddo. Twf i Vauxhall. Ia, twf i Vauxhall, ie. Two litre, tractive gearbox. Be di hanes y ddau wiper ma? Di o'n gweithio'n dde? Cleirio dŵr? Sa i di treial eto. Ti di bod allan yn y glew? Na, dim to. Ti di bod allan bore ma, di el, mynd i bwrw yndi. Pwy oedd yn bia'r car ma te? Croto enw Tom Evans o Cynarfon ma fe. O reit, ma hwn y car gogledd, car y gogledd. Ie. Ti'n cael digon o gogs dod lawr te? Odyn. Be di rhywbeth fel hyn werth te? Forty, fifty? Oedd hi lan am fifty five? Oedd, oedd wir. O ie, mae jyst yn mynd trwyddo'r passport newydd nawr, y Cat-to. Ah, reit. O, achos bod o'n, bod o'n... A tunnels, mwy o seis. Di pethau'n mynd i newid fela wan? Di hwnna'n mynd i wneud pethau cymhleth i bildio Caer fel hyn? Thing yw, ma' fe, ma' fe yn y Blue Book. Ie. Ti'n rhoi dy... Yw, ti'n rhoi e ar y pris y car, siŵr, yn dwyt? Wyt. Os ti'n bilio car, ti'n gorfod cael scrutiny ar fewn i cael yr... A be wyt ti'n gorfod cael? Passport. Engineer's report? Engineer's report a... I ddeud bod y... Fi'n meddwl, ma' coste scrutiny ar ei bod ma am sawl awr 'fyd yn involved ag e, 'na pam ma'... Ag oedd o'n iawn? ...ma' costi... Ydi. Ydy, mae hon yn iawn. Jyst i roi state mewn ar y harnesses mewn. A hwn mewn second stage of preparation, ie? Ydy. Rolling shell, cage, steering. Barod am wiring loom nawr. Be di hwn te? Hwn yn Vauxhall hefyd, yndi? Honda. Honda S2000. Ie. Maen nhw'n good engine. A ma'... 'dyn nhw'm yn drud iawn nag 'dyn? Easy to get hold of. Jyst jyst mor reliable. Ma' nhw'n reddf on' 'dyn? Odyn. Honda, chware teg. Gwbod sut i wneud pethe a built engines 'dyn nhw. Odyn. O'n i'n weld fan 'yn bod yr bod y dome fan 'yn 'di cael ei torri allan. Ie. A ma' 'na twll mawr. B- be' 'di hanes? Be' be' 'di'r gwanieth 'de? So fel ma' hon, ma' hwnna'n un pishin so so sim dŵr yn mynd naw- lawr yna ragor. Reit. So ni jyst yn blanco nhw off wedyn. Reit, a lle ma' dŵr yn mynd te? Lawr y bulkhead? Eith- eith dim byd miwn nawr, rhedith e off y screen a straight lawr a Ar lawr hwn? Ie. Fel arfer so, mae twll yn nhw'n standard fan as. So beth am heater wan te? Sim heater? Na, heated screen. Heated screen. Just, Sim heater yn nhw wan? Dim byd. Rhwnt y, y pipes a dry sump a pethau, maen nhw'n ar exhaust. Ti'n gofod cael, os ti'n historic, ti'n gofod cael heater? Uh, Achos dyna beth sy'n fewn man, ynddo? Mae rhaid ti redeg stil uh, yeah, bubble, bulkhead. Am, uh, Ond wedyn, achos bod hwn yn open class car, yeah. So yeah. lle mae hwn yn mynd? Caerdydd. Caerdydd. Caerdydd, ie. Yeah, a di bobl yn bildio car, so pres i gyd efo nhw, carry on, go ahead, build it. Yeah. Fool me when you finish, na i dyn nhw'n dweud, go so far, give me a well, ring. A... Gath hon stop yn bach, um, achos Covid. Mae cwmni mowr da'r boi ma oedd um, ath e trwyddo Beth am, um, beth am sorsio'r pethau i gyd te? Ti sy'n neud hwnna, neu yeah. fo sy'n neud, neu ni, ni dibynnu? Ti'n gallu gwario oriau ar y ffôn, dwyt? Right. Right. A lot o amser yn mynd o ffôn a trefnu parts a... A ti'n gorfod charge am hwnna, dwyt? Yn ffodus. So, beth di'r hanes o wiring loom wan? Pa fath o job di o i roed y Honda wiring loom fewn i hwn i wneud hwn Rhedeg? Achos Honda ECU te? Na, ni'n rhedeg DTA S one hundred ECU sy'n mynd â hon. Reit. A 'di hwnna off the shelf product te? Ydi. Reit. A lwm wedyn yn cael ei wneud â crwt o Newtown fi'n meddwl ma' fe. O ie, dwi newydd. Ie. Reit. A wedyn just, just rest o'r lwm uh, wedi cael ei prynu mewn. A... Yeah. Wyt ti'n tipyn o electrician de, achos mae'n eitha cymleth fan di? Na, uh? not for me. What, you, beth sy'n byw ti'n aid os ti'n mynd cychwyn e? Ffonio rhywun? Ie, ffonio rhywun. A ni'n ni ein bach, ti'n bod, ond uh, na. Ni ffeili wneud popeth fedwn o'r problem. Ma hwn yn neis hefyd hefyd, flac, flock dash yndi? Yr un, ond ma fe gyd yn carbon yy... Pwy sy'n neud hwnna wan, oedd Aled Richards sy'n arfer neud rhein yn doedd? Ie, ie, Aled yn neud? Aled yn neud tipyn i ni o ffloco. Ma'n daclus iawn tu fewn fan hyn yndi? Odi, mae'n dod. So be sy gen ti fanna, yy dry sump pipes? Dry sump pipes ochr ti, a doi fuel line wedyn ochr draw. Mae'r compressor o bwys dy llaw di fan'na am y paddles. O paddle shift. Y compressor yn lawr y gwilod fan'na? Y compressor fan'na. O fan hyn? Ie. Wyt ti eisiau lot o power i wneud y paddle shift te? Na, sa i'n gwybod isie. Sa i'n eisiau gymaint arno nhw. Be di hanes y steering rack, y box mawr? Hwnna yw power steering? So floor mounted system Roger Hicks yw hwnna. Reit. So allan o be mae hwnna di dod te? Corsa. He? Corsa. Corsa B. So di hwnna

Ie. Mae'n lot o blydi cymhleth yndydi? Mwy o pethau yn mynd rong i fi. A pam wyt ti isio pam wyt ti isio fo i newid gêr yn ffastach? Ie. Wyt ti'n gallu neud e efo efo lever te? Dwi'n meddwl am am... Pa focs sy yn y car ma de? Yy sad ef sequential sy on. Yym am am lawr ma' nw'n gweud ma' fe'n gloiach dim am lan. Achos ma' ma' flat shift 'da ti mynd am lan. Ie. Yym. Ma'n mynd lawr y bocs. Ond yn myn' am lawr ti'n brico brico brico a mae'n... A mae'n bang bang bang bang bang a ti'n mynd lawr. Faint o gwaith sy'n mynd fewn i neud shelf am te mewn orie? Odd hon lot achos gath hon bulkhead newy upper and lower yym llorie chassis rails yym gath hon lot o gwaith.

Set o'r paddles lan 'na. Ie, dyna be wyt ti'n gorfod wneud hefyd, yn dwyt, siŵr. Mapo rheina. Mae hwnna'n tipyn bach o job, te. Oes 'na ECU i'r paddle shift, te? Oes. Oes hefyd? Ie. Blydi cymhleth, i ddweud y gwir. Ha? Mae fe'n lot. Dwi'm yn meddwl bod o werth o. I don't know the difference, but... Na. A wedyn, be di hwn, te? Yy, car fi yw hwnna. O, reit. Hwnna. So, dydy hwn byth yn mynd i gael ei diwedd?

Dipyn bach o Kevlar hwn efyd. Be di hanes y ffenestri ma de? Uh, quick release. Oh, ding, ding, ding, ding. Ato nhw, um, i fi gael mynd at y sioc. Sioc as Rygers i rhain te, ie? Ie, a reservoirs y breaks dy fi fyna. Fire extinguisher. Ie, os ti'n moyn. A, a dim jyst hynny,

cyn paent, jyst neud siŵr bod popeth yn ffito a wedyn torri fe lawr a peinto a wedi roi nhw i gily. A dwi'n licio dy dwi'n licio dy emblem bach fan'na. Ie. Laser laser cutter ie? Laser cut. Ie. Ni'n welw nhw mewn i'r panel wedyn. A neis ynde? Yym jyst jyst touch bach ni yw hwnna. Beth am historic cars te? So ni'n so ni'n neud dim byd da nhw rili. Yym ma' un 'da ni'n neud, un pinto bach. Trial stick o to rain. 'na beth ni moyn. Oes 'na ddigon O busnes efo'r coir yma te? Uh, wedyn ni, bod e. Ah? Wedyn ni, bod e. Ni'n neud tipyn da Road Rally Cars fyd, yeah, ti'n bod? Sure, hwnna yw'r... Sure. Um... O'n i'n weld rhywun ati allan, ie. Yeah, Lle mae'r car nes ti iwsio ar y uh, Cilwendig, te? Be di hwnna, te? Hwnna, 600 twin cam. Ydy. Ydy. Ia, si, does dim lot o'r hyn o gwmpas y lle. Hwna jyst wedi cael ei ailbildo. Um, ond mae fe ar... Lle wyt ti'n gyrru Lotus Twin Car i Gilifildio, fan te? Pwy sy'n neud o hynna? Tofi.

A fel bod ar soffa. A dyn nhw'm yn, dyn nhw'm yn yym, dyn nhw'm yn sort of tail happy nag ydyn. Dyn nhw'm yn gripio dde iawn nag ydyn. A maen nhw'n sort of fel, maen nhw'n vibrateio yndyn. Ond maen nhw yn symud yndyn. Be di hanes hwn te? Be di spec hwn? Vauxhall engines yn dydyn. Two litre, five speed type nine gearbox yn do fe. A a rear suspension yn sort of standard yndi yn? O'dd hi ar Atlas da fi ar un pryd. Ah reit. Ond mae nôl ar independent nawr. Di hwnna'n well te? Ie, yeah, siw bod o'n well efo'r power, yndi? Um, be digwyddodd ar y Cilwendig te? So, be torodd? O'n i ddim yn rhedeg y cyfr ma. Oedd o'n ymlaen? Um, na, o'n i byth yn rhedeg nhw. Right. Sa'i byth rhywod wedi rhedeg un. Right. A, Ond ar ôl y celwendig, ti'n weld... Mae fe arno nawr. so beth i gwyddodd te? Torodd y fan belt. Torodd y fan belt, hwnna. A, a thi mewn wedyn, mewn i'r timing belt, a tynoddi timing belt off.

Na, na, gad nhw wrthi, maen nhw'n... Yy... So, mae'r cyfer ymlaen. Cyfer ymlaen. Ac, ie. Um, Ath i mas wedyn y weekend i wneud um, Powys Lanes. O, do? Efo rhywun arall? Da, da, da, da. Da'r boi sy'n perchen yna. Mae'n eisiau eitha clos fanna i'r fan. Sim, sim lot o lle yna. Ond ni'n mynd i newid hwnna nawr i, i belt wniaeth. Um, y, y, y, y multi, be, yeah. multi, multi V belt. Yeah, yeah, so.

Okay, come in. Car newydd? Ie. Yeah. Ie, yeah, disadon. Nice colour. Dyn ni gallu? Mm. O'n i, on i eisiau un coch, beth cynta, ond ges i'n gwyn am blwyddyn, gwerthus yeah. yna, a ges i hwnna di sadon, ie, yeah, mae'n gwrdd, mae'n gwrdd. 1600, 3 cylinder, 4 wheel drive, 260 horse, handles like it's on rails. Neis. Dyle grash it, ynddi. Yeah. Ond dim bwys am hwnna. Be di hwn, de? Mae hwn yn genuine oh. Escort 1600 Twin Cam. Ori. So dyna'r engine fi yma, mi mewn i hwn. Ori. O, oh, mae hwn yn beautiful, ynddi. Be mae dros e fel? Uh... Oh my god. Oh my god. That's that is, isn't it? Ond nes i sylwi ar y cefn yma wan, Ie. Mae'n deud dim ffod, mae'n deud Lord. lord. Ie. Ydy Bach o o- giveaway pwy Ydy sy'n, yy- hwn yn rhywbeth i wneud efo'r boi 'na nath bildio'r model mewn aer? 'Na ni. Chware teg, so mae mae o wedi cael car ŵan. Fydd o'm yn yym period a genuine achos Na. fydd yy fydd geno fo electric. Ma' ma' ma' fe'n lico'r use o'r car. Reit. Yym. So mae'n neud o mwy usable? Mwy usable. O'dd yr engine 'na pallu tano yn neis a Reit. o'dd 'i pallu rhedeg yn neis a ni 'di ga'l sawl rolling road session 'da fe ond... Mae o'n dipyn bach o

Be di o? Pinto 1600, 2 2 litre? Pinto split, um, 20 gram? 20 something. 20 something. fi'n gweud. Fyny neu lawr 20? Lan. Lan. Lan. Fe di o'n de? Lan. Uh, Voxol sy'n yna. Voxol. Uh, Ni'n aros yn cwbl o bits i dod i hwnna, oh, yeah. hwnna'n barod i fy nôl. Mae nhw'n edrych yn nice shells, yn dyn nhw? Odyn. Glad daclus iawn. Odyn. Hei, mae'n oer allan fan hyn, di. Un, uh, rhywbeth rwy'n eisiau gwybod, rwan. Yeah. Fe di hanes y lluniau yma ar y wal. Okay.

Yy Mark one a Honda S two thousand yn honna, road rally car. Lle ma' hwnna? Penbrae? Penbrae. Tim Hand Agri, 'di Tim Hand yn frawd i ti? Ie, brawd fi, ie. Geraint Davies Industrial and Plant Hire, ie? Ie. A weles i hwnna rywle arall. Y Cortina. Cortina, ie. Iconic car. Lle ma' hwnna ŵan te? Yy ma' hwnna lan yn North Wales nawr. Yndi wir. Ma' hwnna werth pres ŵan yndi? Ydi. Yy? A hwnna? Yr esgor tôn, sweet lamb. A hwnna rili'n can di? Ie, hwnna lan yn um, Bryn Caravan Park. Yli, Joe. Free parking till March. Wel, mae wedi bod yn diddorol dod yma ac uh, gen ti cair nais. Nice. A dwi'n gallu weld bod gen ti safon uchel yn does? Ni'n treol. Ni'n treol gwella fe tramser, ti'n bod. Mm. Mae'n... Um... Chwarae teg i ti. Ni'n treol. Chwarae teg. A bechod bod yr hen Sierra 'di torri lawr ar y Cilwendeg, ynde? Fydd hi'n bownd o wneud o flwyddyn nesa, wan. Yym, ie, sa i'n gweud bydden ni'n iwso hwnna achos bydd y y y boi sy'n perchen yn awr yn mas o hwnna, ond by' ni mas 'da rwbeth, siŵr. Wel, Chris, diolch yn fawr. Pres â fi ti myn 'yn 'fyd. Ho ho! Cacs, bois! Home made, yli? Wel, in somebody's home.